Чөнки бүгенге көндә минем ике спектакль театрда да бар, шуңа да кайтып өлгерергә кирәк. Сез инде аңлаганча, мин Фәнизи ханша күбрәк монда татарстанлылар бит инде, яме? Һәм дә инде кайсы театрда эшли дип уйлыйсыз мине? Әйе, Камал театрында эшлим һәм артистларның язмышы белән бергә, укытучыларның да язмышы бергә башланып китте. Ни өчен шулай дип уйлыйсыз? Үзем дә педагог дөрес, чөнки мин Арча педагогия көллиятен бетердем. Кемнәр Арча педагогия көллиятен? Күңелгә рәхәт монда якты җылы. Чынлап та, менә карагыз, театрга нигез салучылар да, Кемнәр булган? Мөгаллимнәр, укытучылар, билет сатып, әле сәхнәгә чыгып уйнаганчы, шәкертләр белән бергә алар спектакльләр уйнап йөргәннәр, революция хәтле. Һәм укытучыларның йортларында да алар үзләре җыелып гаилә театрлары куйганнар. Һәм шуңа күрә дә инде артист белән укытучы һөнәре ул тәңгәл, параллель рәвештә бара. Тагын ни өчен укытучы белән артист һөнәре бик охшаш дип әйтәләр? Сөйләргә кирәк бабай. Сөйләргә кирәк бит, дөрес укучылар да сөйләр, дуслар да сөйли тагы. Уйнарга кирәк дуслар. Уйнарга укучылар уйнымыни? О, балалар! Сезгә хәзер. Тәрбия бирдерез, театрда тәрбияли. Габдулла Тукай нәрсә дигән? Театр яктылыкка нурга илтә, кире юлга җибә. Борынгы 70 елларда безгә укытучылар шундый бер әүлия кебек күренәләр иде. Класска кергән укытучының прическасына карап утыралар иде әле биш минут. Аннан нинди матур күлмәк киеп йөри икән укучылар кадый башлангыч класста утыралар иде без карап. Алар һәрвакытта публика алдында. Тамашачы алдында безнең кебек үк алар да артистлар кебек үзләрен тоталар, телиләрме, теләмиләрме, алар сөйлиләр, телиләрме, теләмиләрме, алар менә шул инде отчетлар диләр, кире бетергәннән соң компьютердан каранганнан соң, әзрәк алар укытырга да вакыты юк, димә. Шунда укытып алар. Менә шушы кыска вакыт. Караңда Димәк, шушы кыска вакыт эчендә генә әле сез медалистлар да эшләп чыгарга тиеш, олимпиадага да әзерләргә тиеш, ЕГЭга да әзерләргә тиеш. Балалар белемле дә булырга тиеш. Шул ук вакытта сез ул балалар белән бер үк дулкында да булырга тиеш. Сез аларга авторитет булып калырга тиешсез. Бүгенге көндә укытучыга чынлап та зур нәрсә салынган. Вазифа бурычларына. Менә Рәис әфәнде бик дөрес әйтеп китте. Укытучы ул безнең шушы җәмгыятьнең институты. Ул менә шушы балаларны гаиләдән аермыйча бергәлектә тәрбияләп, аңа аң-белем биреп, шул ук вакытта менә безнең театрларга бик күп мәктәпләрдән киләләр, аларга әле сәнгатьлеләр күрсәтеп, музейларга да йөртеп, аларны шулай безнең җәмгыятьнең кирәкле кешеләре итеп әзерләп чыгаруда иң беренче урында тора тотучы һөнәре. Шуңа күрә мин баштан ук сезнең алда чын күңелдән рәхмәтемне әйтеп, әлеге хезмәтегез өчен башымны иясем килә. Илгиз әфәнде, сезгә Камал театрыннан мин алып кайттым бүләк. Микрофонда эшли икән, димә, сезгә тапшырасым килә. Монда тавыш әллә үзенең ачылып киткәндә керерәк. Камал театрының менә шушы 120 еллык тарихы, Алла бирсә, без яңа бинага күчәбез. 26 елда сезоныбызны ачабыз. Чакырып калабыз безнең яңа бинабызга. Аңача хәл укытучылар һәм укучыларга багышлап без көзге кайтаваз дигән спектакль чыгардык. Караучылар бармы көзге кайтавазны залда? Аһа, берәү бар. Менә калган 99 кешене әлеге спектакльгә чакырам, ул татар теленә мәхәббәт. Балаларны ничек тәрбияләргә? Укытучылар гаиләсендәге балаларның язмышы ничек тәэсир итә? Менә шул хакта безнең Казан утлары журналының баш редакторы Рөстәм әфәнде пьеса язды. Рәис әфәнде, сезне дә әлеге спектакльгә киттек. Димәк, укытучы ул шул ук артистлар кебек тамашачылар алдында, ягъни укучылар алдында чыгыш ясый, дидек. Чыгыш ясар өчен укытучының төп эш коралы ул нәрсә? Әлбәттә, авыз. Безнең авыздагы телләр барыбызның да бар бит инде, димә. Телләр җитез йөрергә, аңкауга ябышмаска һәм дикцияләр безнең камил булырга тиеш. Моның өчен безне, институтта артистларны, шулай ук Арча педагогик көллиятендә Мира Хатовна дигән укытучы бар, ул өйрәтте, ләкин тиешле рәвештә өйрәтмәде. Мин сезгә моны үзегезгә хәзер сер итеп кенә, иң-иң серле, Күнегүләрне эшләтеп китергә хәзер рөхсәт итәм, бергәләп эшлиячәкбез. Шул вакытта без сезнең белән дәрес аңлатканда иң кирәкле җирләрне, балаларга ничек итеп камил итеп, җитәрлек итеп, ягъни игътибарны туплап бирергә кирәклеген дә карап китәрбез. Шул ук вакытта балалар аңладымы, юкмы, гомумән, Светильник класс алдында гына түгел, менә шулай зур аудиторияләр алдында да чыгыш ясыйсыз. Нәрсәләргә игътибар итәргә кирәк, нишләргә кирәк, аларны да сорап китербез һәм бергәләп карап китербез. Ахырдан инде сезнең белән ярты сәгатьтән соң 10 минут вакытыбыз калыр, анда инде мин бик теләп сезнең сорауларга җавап бирермен. Сез әзерме? Киттек. Рәхмәт. Димәк, тыңлагыз, безнең иң беренче эш коралы итеп бит укытучының йөзенә языла. Класска килеп керүгә үк аның кәефе әйбәтмеме? Авылда булса инде сыерлар савылып, инде бөтенесе җыештырылган, ирен караган, бөтенесе әйбәт, балалары тәртиптә килеп керә. Әгәр дә алай булмаса да, иң беренче чиратта без класска кергәндә бәрбер йөзебезгә менә бик дөрес әйтегез, артист ул уйнарга тиеш, име? Менә шушы балаларга позитив белән килү, елмаеп, күздән нур чәчеп керү, ул үзе үк психофизик рәвештә сезнең организмдагы эндорфиннарны уятып җибәрә. Сезнең менә шушы елмаюыгыз баш миенә приказ бирә. Димәк, бөтен организм шатлыкка, депрессиягә түгел, ә менә яктылыкка илтә бит. Әйдәгез әле, шуңа күрә барыбыз да җылмаеп карыйк әле матур иттереп, тешләрне күрсәтмичә генә. Рәис апа, тешне күрсәтмибез. Шулай гына, шулай гына. Хәзер авызны, иреннәрне алга сузып, җаным, м-м, м-м, м-м.

Ачтык. Молодцы! Хәзер бер баш бар, күрсәтә торган бармакны алдык. Без хәзер тавыш чыгара торган рецепторларны уятабыз. Дип әйтеп карыйк әле. Бик дөрес. Менә хәзер монда ике каш уртасында нокта бар. Ыз дигән тавыш белән шул ноктаны уабыз. Киттек.

Димәк, безнең тавыш чыга связкалардан. Связкага килә безнең тавыш кая? Үпкәдә һава килә. Димәк, шул һава безнең связкаларны уятырга тиеш. Шуның өчен бик җайлы күнегү. А дигән дигәне а. А дигән дигәндә күкрәккә тиярбез, ул а хәрефе калтырап чыгарга тиеш. Китек. Хәзер барыбыз да утырган җирдә сезнең сул яклаешны, сул якта

Әз генә шуларны эшләп алсак, безнең үзеннән-үзе тавыш секторлары, бөтен организм уянып китә. Ә инде без артистлар сәхнәгә чыгыр алдында бөтен тел дә уйныйсы булганга күрә Кытай гимнастикасын безгә өйрәттеләр биш ел буе, аны белмим юк. Менә шушы кулларны шапылдатабыз. Бу тромбалар үсә дә Аннан соң классым инде чебетеп җибәрергә әйбәт, аны әйләнәшеннән чебетеп җибәрергә кирәк. Шулай ук Мостафа хатын киләбез. Мостафа хатын. Бу инде безнең хәзер застой булган каннар, бөтен ниләр, әйбәтләп кислородны башка ташысыннар өчен. Кислород башка килә икән, димәк, сез үзегезнең нәрсә сөйлиячәгезне дә, сөйләгәндә буталмас өчен дә, буталсагыз да ничек китәсез, ансы мин сездән сорармын әле ничек, онытсагыз чыгып китергә була ул ситуация әмма кислород белән баетырга газ ярдәм итәчәк. Булды. Без, димәк, килеп кердек класска ничек? Җылмаеп. Ә сәхнәгә чыкканда җылмаеп чыгабыз. Монда бит класс кебек кенә түгел, кая карарга тиеш икән безнең күзләр, җәмәгать? Алдагы рәткә карыйбызмы? Өстенә карыйбызмы? Уртага, уртага карап чыгабыз, димә. Ярар, менә карагыз, мин уртага карап чыгам. И шулай кердем. Нишләргә кирәк, җәмәгать? Дөрес, ие, бүләргә кирәк, ул бик җайлы, ул инде әгәр дә сез аны үзегезнең нигезгә кертсәгез, чыкканда, димәк, беренче тапкыр, әлбәттә, бисмиллахи рахмани рахим дип әйтәбез. Һәм карап чыгабыз. Димәк, башлыйбыз да керең, менә үзегез белән барасыз, үз белән кара, уртага килеп чык, туктагач инде үзегез белән бу ягында аласыз. Бу ни өчен кирәк? Әйе, контакт, җәмәгать, контакт. Чөнки ораторлык э, сәнгатендә сез иң беренче чиратта контактта булырга тиешсез. Ә контактта утыра торган кешеләр алар менә сезнең алда. Мин менә бу якка бер секундка гына карыйм, ике секундка, монда ярты секундка гына карыйм һәм анда утырган кешеләр нәрсә дип уйлыйлар? Әйе, безгә карый дип уйлыйлар. Мин белмим дә генә, кемгә утырам да әйтә. Нәрсә карыйсың? Ләкин кеше кара мине белә, миңа карады, инде генә күзгә күз очрашты. Ул үзеннән үзе инде кешене игътибарын җыя. Шулай бит. Һәм карагыз, мин сөйләгәндә һәрвакытта бер җирдә генә басып торамы? Бу инде озак сөйләүләр турында сүз бара. Ярты сәгатькә юк, йөрисең, аралашасың. Күзгә карап контакт. Идәнгә дә карамыйбыз, димәк, түшәмгә дә карамыйбыз. Һәм ничек йөрибез без? Туры йөрисең. Теге болай катып калып чыкмыйбыз бит, димәк, теге җыелып килеп, андый хәлләр дә була. Шулай йөрергә кирәк. Инде ул класста андый безнең проблемалар юк, чөнки безнең парта бар. Әгәр дә бер-бер хәл була калса, беренче тапкыр балалар алдында чыгыш ясаганыгызны, дәрес аңлатканыгызны хәтерлисезме? Әйе, өстәл артыннан торырга куркам, ике капша менә шулай тотынып өстәлгә, ул бик әйбәт. Шулай ук трибунаны юкка гына куймыйлар. Әгәр дә зур даирәдәге кешеләрнең сөйләвен карасагыз, тагын кулларына карагыз. Әгәр дә чытырдатып ябышкан икән, димәк, аның нәрсәгәдер ышанычы юк. Димәк, ышанычы булмагач, нәрсәгәдер шикләнә. Әгәр дә инде спокойно гына, җиңел генә шулай тора икән, жестикуляциясе нормаль икән, тигез сулый икән, димәк, әлеге кешенең дә, чыгыш ясаучының да ышанычы бар. Яисә инде ул укыган артистлыкка име? Безнең хәзрәтләребез бөтенесе дә диярлек инде теге профессияне алганнар, артистлар профессиясе. Мин үзем Әлмәт шәһәрендә хәзрәтләргә дә шулай сәхнә теле өйрәтәм дә, Син, ни әйтәм, бик матур сөйлисең вәгазеңне, кайдан син дигәч, театральный училище бетердем ди. Әйе, менә монда да безнең Мәскәүдән килгән бер спикерыбыздан сорадым. Мин ди 7 ел буе укыдым ди, э, нидә ди, театральный да ди, һәм миңа ди, менә педагогик хезмәтендә бик каты ярдәм итә ди. Димәк, Каушауны без инде өстәлгә тотынып, яисә торып имә үзебезне тынычландыра алабыз, тынычланганнан соң кулларыбызны алып сөйли алабыз инде. Инде монда мин күрәм, опытлы кешеләр утырадыр дип, инде аларга каушау алай ук хас әйбер түгелдер дип, әгәр дә берәр кая шундый панический атака була икән, без иң беренче чиратта суларга тиешбез. Алда әйтеп киткәнемчә, кислород белән организмны баетырга. Хәзер миннән сорау, нәрсә белән сулыйбыз? Борын белән дөрес. Баш белән түгел, нәрсә белән сулыйбыз? Корсак белән. Үпкә белән дөрес, кем анда корсак белән ди? Молодец, минем дәресләрдә булган. Димәк, җәмәгать, борын белән дә мөһим түгел, авыз белән дә суларга була, кемдер колак белән сулый ала, ансыз да ярый. Но иң мөһиме, без корсак белән суларга тиешбез. Корсак белән сулаганда безнең үпкәләрнең болай эшли, 45 проценты, корсак белән сулаганда 67 проценты эшли. Һәм бу үпкәдәге менә булды бит инде коронавирус дигән зәхмәт. Күп кешеләрнең шушы үпкәдән китте бит пневмонияләре. Менә ул нәкъ менә үпкәнең өске өлешегенә генә кулланылганга күрә. Без укучылар нинди генә тузанлы классларда чыр-чыр тамыйбыз, димени? Һәрвакыт та үпкәле тенесен фильтрлый, җыя, шуңа күрә без аны ныгытырга тиешбез. Кулларны корсакка куйдык. Димәк, әйдәгез монда борын белән сулыйлар дип бик дөрес әйттеләр иде. Борын авызына катыштырабыз, яме. Борын белән сулы шалабыз. Һаваны корсакка җыябыз. Өчкә хәтле санаганчы тотып торабыз һаваны эчкә. Ә бишкә хәтле санаганчы әкрен генә авыздан чыгарабыз. Алгоритм аңлашылдымы? Борын белән сулыйбыз, корсакка тутырабыз, до трех задерживаем дыхание в животе и на пять выпускаем воздух через рот. Готовы? Так, чыгарып бетердек һаваны. Корсак безнең кабарга тиеш. Киттек, корсак калабыз. Алдык, эчкә хәтле саныйбыз. 1, 2, 3 и авыздан әкрен генә чыгарабыз.

Хәзер сулышны алабыз, күп итеп, егермегә хәтле санап чыгарабыз. Әгәр дә дөрес алсагыз, һавагыз җитәргә тиеш. Калдык һаваны корсакка алдык. Бер, ике, өч тотабыз, киттек, әкрен генә авыздан чыгарабыз. Бер, ике, өч, дүрт,

Бу уен гына түгел, бу безнең иң беренче чиратта сәламәтлеккә дә файдалы күнегү икән. Сезләргә кирәк Боксерлар гадәттә сагыш чәйниләр. Сагыш чәйнәгәндә менә бу артикуляционный нигезки башлый, йөрәкнең бөтен каны менә монда башка китә башлый, ә баш Кан белән тула, канда нәрсә? Кислород. Кислород ул менә шул стресс китереп чыгара торган, микроблар белән көрәшә торган элементларны алып бара. Димәк, безгә суларга кирәк. Просто суларга, корсак беләнме, ни беләнме, без мәктәптә сагыш чәйнәп йөри алмыйбыз, димәк. Нәрсә? Гимнастик ясарга кирәк. Иң күбе әйбәтләр организмны кислород белән тутырырга кирәк. Җегетләргә бик әйбәт, бер кулларын инде кесәләренә тыгып куялар. Монда инде кесәгә тыгу шулай ук үзеңне бераз расслаблен итеп сизәргә, тотарга мөмкинчелек бирә. Бу теге блатной кесәгә тыгып Кую түгел, ә кулны менә бер уң кулны безгә шулай кесәгә тыгып куярга киңәш итә, ләкин минем алай кулланып караганым юк. Хәр хәлдә, әгәр дә каушасам, минем шундый үземнең нием барлыкка килде, мин кесәгә кулымны тыгып куям. Менә шулай безнең артистлар Хәлим абый Җәләлов бар инде, зират кылырга барабыз бит инде без артистларны, кабергә. Һәм шул кабергә барганнан соң догалар укыйбыз, Коръән укыйбыз. Коръән укыйбыз, һәм дога кылабыз инде артиста татарлык зиратында. Безнең Илдус Әхмәтҗанов инде Коръән укый, дога кыла. И Хәлим абый, и бер көнне зиратка барганда, икесе дә бара алмадылар, авырып калдылар. Һәм Фәнис, син бүген Коръән укып, зиратта имә, бөтен әрвахларга дога кылырсың, ди. Ярар, теге өстәл артында булса, бер хәл, баш өстәл артында бит инде анда китабым алдында, иң алдында. Моның да сиземе юк булган калдыравым да. Мин боларны эшләдем. Ләкин теге каберләр арасында Коръән уку әле аны дөрес итеп укырга кирәк, ул бит зур җаваплылык. Һәм шуны исемә төшердем дә кулымны болай кесәмә тыктым. Кесәмә тыктым да инде ялгышмас өчен телефоннан әзрәк Коръәнне карап алдым һәм дога кылганда гына болай кулымны күтәрдем инде. Моны төшереп киттеләр журналистлар һәм теге бездәге шуны яраталар, нины, информацияне бирергә. Фәнис Җиһанша әллә кем булган, куллары кесәсенә тыгып, Коръән укый, разве шулай укырга ярый, нинди хәдистә бар ул, кая бар ул, ди генә болгаталар иде. Менә, ә мин аны бит теге Күргәнне инде үзеннән дә түгел, төшерү йөзеннән түгел, үземне тынычландыру йөзеннән эшләдем. Әгәр дә мин калтырый-калтырый, каушый-каушый укысам, мин зуррак гөнаһ кылган булыр идем. Ә болай хотя бы кул кесәдә тә, андый хәдис юк бит бер кая да. Муллаларга кесәгә кулын тыгып вагаз сөйләргә ярамый дигән. Юк андый хәдис. Мин алай тербинде дискуссиягә кермәдем. Фетнәне чыккан вакытында сүз әйтмичә туктатып калсаң, әле ул сиңа тагы савап булып язылыр, дип, мин икеләтә савап алдым шушы кесәгә кулымны тыгып уку аркасында. Димәк, Куба ярдәм итә кесә дидек, партага таянырга, тотынырга була. Тагы нишләргә була? Кулга ручка тотарга була. Ну, бер туктау шырт-шырт итә торган гадәте дә бар. Болай иттереп шырт-шырт итә башласа, е, ардыра. Ләкин мин сезгә иң җайлысын әйтәм, җәмәгать. Аның сез интернетны ачып карасагыз, анда әллә нәрсәләр генә юк. Анда да э, тех пор теге газсыз су эчәргә, с витаминны кушып, ярты стаканны эчкәннән соң менә шушы упражнениене эшләргә каушауны бетерер өчен индиме, һәм калганын Теге С витамины кушылган суны эчтән генә онга хәтле санап эчеп бетерергә. Әллә инде маразмнарга хәтле кереп китәләр анда. Интернеттан карасагыз, үзегез нәрсә табасыгыз килә, табырга була. Ләкин иң җайлысы һәм иң-иң теге тормышта кулланышынганы, менә утырган алдыгыздагы тамашачыларны үзегезнең иң якын, иң яраткан дусларыгыз, туганнарыгыз итеп күрергә кирәк. Мин бер гаиләдә бер бала идем, шуңа күрә мин туганнарым юк и ярат теге, ну, э, бер туганнарым. Мин куяннар ярата димме? Һәм мин чыкканда элегрәк тамашачыларны гел куян балалар итеп күз алдына китерәләр. Бу шундый рәхәт икән ул җәмәгать чынлап та. Бу шундый күңелле, менә эскәмиядә бу фантазия гына эшләп тора. Шулаклары сикертеп, куян балалар күргән Батыр бит инде, әйме? Матур бит алар. Ник аларны сыпырасы килә бит? Ә, без шуларны күз алдына китерәсе урынга, монда ниндидер теге крокодилар, теге нәрсә әйтерләр икән, нәрсә уйларлар, бу сүзен дөрес әйтмәсәм, мин мин турында нәрсә сөйләрләр, ничек җиткерерләр икән дигән уйлар безгә тамашачы белән ике арага нәрсә куя? Пәрдә куя, стена куя. Ул стенаны бөтен авыру да, Бөтен бәлаләр дә каян дип әйтәләр бит, менә баштан үзебез уйлап чыгарабыз күп әйберләрне. Ул шулай дип әйтте, нәрсәгә шулай дип әйтте икән, Ходаем аны шуны күздә тотып әйтте түгел микән, мин хәзер нәрсә эшләргә тиеш дип, әллә кайларга китеп йокламыйча ятабыз. Ә ул болай гына әйткән була, ул аны оныткан да була ул шулай әйткән сүзен. Аннан сорыйсың, син шулай дип әйткәндә шуны күз алдында тотканыймы? Кайда? Кайса? Бер исенә төшерә, юк, и что? Ә син шуны уйлап, бер атна буе чакасыз интегәсең. Шуңа күрә безнең бөтен баш менә монда фикерне крокодилар итеп түгел, ә куя балалар. Я, балалары. У вас какое любимое животное, Наталья Макарова? Есть у вас животное любимое?

Биш ел буе без сөйлибез, мин сезгә монда бик гади ләрен генә, айсбергның астында аның җиләре менә мондый-мондые бар, өстендәгесен генә сөйләп киттем, сез боларны, зинһар өчен, кулланырга тиешсез.